Salam hormatly watandaşlar Zdravstwuyte dorogiý Türkmenistancy Bu gün şol otuz ýyl bäri Türkmenistan halkyň milletiň öz demokratiýasy üçin alyp barýan göreşiniň içinde göreş ýolunda nähili ýalňyşyklar bolupdyrlar Diýeline şol togsan bäşinji ýylda çykan oglanlar bar ýaňky Aşgabadyň her ýerinden bi Awdaweziç pahyr ýaňky Azykulyýew bi Baris Şyhmuradow ýene oň ýanyna ýüz adam ondan soňam bi Aždar Ahmet ýene şoňa meňzeş bolan adamlar entäk biz bir toparyny bilemzak oň anygyna ýetemzak. Şol zatlar hakda. Ondan bi ýur ýene-de muň daşyndan bi göreş näme üçin hemişe şowsuz boldy. Onda bi üçden soň puş diýilýän ýagdaý bolýar-da. Bi onda diýmek biziň ýurduň içindäki şol göreşe çykan adamlaryň alyp barýan strategiýasy hemem ýaňky hereketlendiriji güýçleriň dogry hasabyny çykarmadygy bolýar-da. Bular aňyrdan barana millet galar diýä millet galana o täze. Her gezegem şol ahyr ganlem hem hemem şol şowsuzlyklyn. Indi ýaňky hereketlendiriji güýçler haýsy bolýa bular? Umumy alyp barylýan strategiýa nähili bolýa? Nämäni ulanmaly? Näme üçin biz hemişe şol bir ýol bilen, özem bar-a patriarhal ýol, şol ýaňky ýigitler, erkek adamlar çykýar-da, şol nä biz bararys, geleris diýýär, emma o taýda hökümet diýilýän ol bar-a, ol bir katok ýalak üstüni mynjyradyp-mynjyradyp geçýär. Iň bärkisi özüňiz deňeşdiräýiň, ine, şu wagt gygyryp çykyp ýörler-dä bular, ine. Aý, on bäş sutkadan kän basmazlar däý. Emma şol Anrik Raşid Meredow Türkiýä gelip gitdi diýip, ine, onuň aýdan habarynda şol tutulan adamlary ýa ýurt daşynda şoň balak bir çykyş eden adamlary aýratyn şol kada-kanuna daýanyp, şol on ýyldan ýigrimi bäş ýyla çenli Ulanylýan statýasyny ulanyp basjak diýýämişler diýýär. Indi bu zatlar hiç, esasy mesele nämede biz ýaňky şu şular yzygiderlini munyň bir seredeli. Näme bar halk tarapynda, näme bar döwlet tarapynda. Döwlet diktatura döwlet i elbetde ol ulanylýan güýji häzir şol adamlar diýeli parahatçylykly demonstrasiýa çykyş etjek bolsalaram Olar göni baryp häkimlikden rugsat almaly. Şol rugsat almaga baran adamyň öňünden kim çykjak, olara näme ediljek diýlen sorag bar, oňa jogap bermeli. Onnoňda şolar rugsat beräýenlerde adamlar çyksa, bulara garşy nähili güýç ulanar hökümet? Ine o meselelerem ýende biz seredeli. Onnoň bu diňe ýöne çykan Ýeňi çykan adamlar şo taýda hiç zat bolanak, bir lapykeçlik diýilýän ýagdaýda eretmeler çözülýän mesele-de bar. Ýöne çözülýän meseläň hemmesi şu güne çenli diňe raýatlaryň ynsan hak-hukuklaryny goraýan edaralaryň üstünden çözülýär. Käwagt men eşitýän oglanlardan ýaňky aý nä biz bararys näme ederis a barsaň indi şol näme şol aždar ahmet ýaly o garaşyp otyra olar ol ozal pikir ediň ine şu wagt şol haramdag berdimuhamedow halk maslahatynda ilki aýyrdy ondan iki müň on bäşden soň ýene çykyş köpelip ýaňky bi informasion burçda milletiň hemmesi galyp bulaň sesi has güýçli hä Has ýerlikli ýetip uransoň, ýene-de Halk Maslahaty reanimasionny palatadan çykaryp, ýene täzeden Halk Maslahaty etdi. Ony bokan bolup ýörenki mejlise ýokarky palata diýen bolup. Şonuň üçin muňa seretmeli. Indi şol millet şoňalak diýeli çykaýanda-da ýaňky nähili zatlar bolýar. Ine şol togsan bäşinji ýylda çykyş etdi oglanlar. Sekizinji martdan gelýän oglanlary entäk Owaz Gažadan, hemem ýaňky Hitrowkadan, Köşüden gelmeli oglanlar gelmäkä, olary şol sekizinji mart köçe şol raýonda garşyladylar. Bular şo töweregiň oglanlary gelýäkä, bulary şol berdanka diýilýän ýarag bilen diňe aýagyndan atdylar. Diňe aýagyna gelýän oglanlary tutubam gurzabygy atyp durlar. Şeýtdirip sekizinji martdan gelýän oglanlary şulaň hemmesini geleni gaçany gaçdy geleninem şo aty bilenem gurzabygyň içine atyp akitdiler. Aňyrdan Detski mir tarapdan hitrowkaň oglanlary gelýä diýdiler ony ýanka atyp duran Amazon onnoňam ýaňky beýleki ýörite güýç ulanyjy edaralaryň adamlary, bular iki maşyn, iki awtobus bolup, göni şol sekizinji mart köçeden Detskiý miriň tarapyna barar. Şeýdip bulaň hemmesini atanyny atyp, tutanyny tutup, soňam bulary üç aýyň içinde öldürenini öldürip, ýaňky gorkuzanyny gorkuzyp, şeýtdirip halkyň badyny aldylar. Bir giden güýç ýogsam şulaň hemmesini ýa ölersiň ýa ýola girersiň diýilýän zorluk bilen bi harambaşy şonuň ýalak emel ulandy. Muň daşyndan nä bi Aždar bilen Ahmet bolan ýagdaýy siz eşitdiňiz Ýaňky Aždar bilen Ahmet bularam ol hakda biz gürrüň etdik. Ýöne atyşykda şol iki sany oglan şol suwy daraň içinde bukulyp şo taýda atyşyp ýörkäler o taýda daşyndan olar bir ýüz elli den gowrak ýende neme esger öldürdiler. Adam öldi. Biz şoň içinde şol medinstudy gutaran okuwçynam birini bilýäs-de, ýöne şu MHM-de şol ýaňky KGB-de işläp ýördi. Ine, şo-da şo taýda wepat boldy. Diýmek, öldürilen-ä Aždar bilen Ahmet biziň öz türkmen çagamyz Olar biziň gahrymanlarymyz, ýöne ol öldürilen çagada indi öz olary küşgürýän kim? Ýendi haramdag, haramdag özä aňyrda bukulyp ýatyr, küşgürýänem bular şu mäskombinada urudan ýarak, ýöne üstüne küşgürip şeýtirip. Her näçe oddeleniýa bar, paýtagtyň içinde näçe oddeleniýa bar, her gaýsyndan on-on bäş adama bar atylan şo taýda. Iň soňky bärýanam ýaňky bi Borisyň yzyna düşüp ýüz adam geldi bularam tutdylarda basdylar nämäni ulandylar bular bularyň ulanan emeli gaty güýçli emel bular mekdepdäki okaýan çagalardan başlap bi ýokary bilim jaýlardaky okuwçylara çenli, bi zawod fabriklaň işgärleri bolsun, oba sebet, kolhoz beýlekiler hemmesine halk maslahaty seretdirip hemmesi ölüm ölüm diýip gygyranda şotaýda şol hemme wekilhanaň adamlaram otyrdylar. Amerikaňkam, Rossiýaňkam, hemmesi, Angliýaňkam, hemmesem otyr. Onuň adamlaram bar. Birleşen Milletler Guramasynyňam adamsy bar. Nädip oňa zady edip bildi bi? Sebäbi ol milleti öňe saldy. Ine, halk, Ölüm, ölüm diýip gygyrýar, men şindem öldüremakmyny? Men bularyna ýaparyn, onuň siz ol diri diýip pikir edersiňiz, ýöne hakykatda öler. Şonam bar-a, gaty anyk aýtdy, dogry, atuwy ýatyrdyk diýdi. Ýöne ölmezem, gülmezem diýip şonda aýtdy. Hiç kim şoňa üns bermedi. Indi, bularyň ulanýan emelleri şo bolýan bolsa, halk näme etmeli? Onda biz nähili emel ulanmaly? Biziň ýeke-täk ulanybilýän emelimiz, ol biziň Konstitusion raýatlaryň ynsan hak-hukuklary, Oňa prezidendem boýun bolmaly, diktator bolsada, mejlis bolsun, prokuror bolsun ýa-da MWD KGB bolsun, hemmesi boýun bolaýmaly, milletem boýun bolmaly. Ýöne welin şol biziň raýatlaň ynsan hak-hukuklaryny bir adamyň Kemeltmäge haky ýok. Ine, onuň gowşak ýeri. Eger-de üns berýän bolsaňyz, şol bir ýüz on bäş sany gyzy goýberilene nämäň esasynda goýberli? Biziň ýekeje çykyşymyz ýeterlik boldy şo taýda. Şol beýläk şol habar barar, şol habar baransoň ahmal bolmaň diýdik we bir günüň içinde çykdylar. Aýallara bi prawa berdirjek geldi. Iki sapar çykyş etdik berde. Kim çykyş etdi, näme uruş etdikmi, näme etdik? Emma şu zatlaň hemmesi ine käbiri gürrüň çykaýar, aý ine biz bararys, oglanlar ine biziň oglanlarymyz bar, biz çykarys, näme hiç zadam etmersiňiz. Size garaşyp otyrlar, ol ikinji sanjary geçirmekçi. Pikir ediň, näme üçin şu wagt haramdag hiç size zat diýenakda gaýtam beter gijjeläp ýör sizi. Öjükdirip dur edýän işi, ol hemme millet gyrylyp ýatyr, ony ýok bizde kowid ýok diýýär. Çörek üçin adamlar gyrlyşyp ýörüben çörek berena bulara. Şu näçe öjükdüçi öjükdigiçe şonçada oň göhi gelýär sebäbi onuň baş islegi Sanjar ikinji Sanjary geçirjek ol. Şo millet galsyn topulsyn aý o taýda uruşdy bärde öldi diýlen gürrüň gerek. Ony hakylly-başly eger-de etmesek, oň aňyrsy hökman suratda oňa barjak. Onuň üçin näme edýän bolsak, hakylly-başly etmeli, hasaply etmeli. Hökümet häzir belli derejede aljyrýar bi. Sebäbi Ýurduň daşyna kenen. Ine häzir indi mart aprel bor ahyry ýurduň içine ýol açylar giriler men ozalam aýtdym on on bäş gün sizi saklarlar ýaňky aý sizne kabit bamy ýokmy diýip sorag ederler bir üç aýam yzyňyza düşerler gürrüň siz ýöne kimde kim ýalňyş gürlän bolsa onda ahmal bolmasyn Esasy siz öz gürleýän gürrüňiňize, edýän hereketiňize seretmeli. Indi muňa garamazdan biz ahyry göreşmeli-ä muňa bir zad-a etmeli borus biz bir ýöne oturyp bilmeris. Indi ýaňky informasion urşuň serhedini esasy nirede şol ýurduň daşynda-da şol Indi biz ýurduň içine geçirmeli-ä ony. Ýurduň içine geçirmek üçin biz hökmany suratda, ýaňky ynsan, raýatlaryň ynsan hak-hukuklaryna daýanyp, şo taýda resmi derejede ýygnaklar, mitingler, ýaňky bir demonstrasiýalar geçirmäge rugsat almaly. Siz näme o taýda ol çörek üstünde biri-biriňize gyrylyşyp ýörsüňiz, biri-biriňizi urup dursuňyz? Hä? O ýer gaty bolsa öküz öküzden görer diýip. Siz alyňda ony häzir baryň ol ýaňky ýazyň ine şuňalak biziň ýaňky raýadyň bir ýaňky ýaşamaga ynsan hak hukugy bar. Biziň çöregimiz bolmaly, biziň azatlygymyz bolmaly, söz azatlygymyz bolmaly. Başgada näme şo jarnamada bar bolsa azatlyk jarnamasyna näme ynsan raýatlaryň jarnamasyna bolsa hemmesini talap edibilýäs biz. Ýöne talap edeňizde, eger-de siz çykmakçy bolsaňyz, üç adam bolýanam bolsaň, bäş adam bolýanam bolsaň, biz ine özümiz şol ynsa raýatlaryň ynsan hukuklaryny goraýan edara hökmünde biz size ullakan haýyşdymyz, Ilki bilena çykmakaňyz siz wideo alyň özüňizi ýörite wideo bolsun ine men planyýew plany ine men plan bilen plan bilen beýlekiler bilen biz bäş adam bolup şol nemä häkimlige geçjek hemem resmi derejede şol miting geçirmäge rugsat dilejek Öz raýat ynsan hakukuklaryny talap etmek üçin şol on bäş munt ýa ýigrimi munt plan ýerde biz şony geçirmek üçin barjak diýmeli. Düşnüklimi? Ýöne şo taýda şu bize ýazaňyzda Boýun alyň, sebäbi biz hökmany suraty siziň her ädimiňizi biz yzarlar durarys. Oň daşyndan ýende öz adamlaryňyzdan tabşyrarsyňyz, siz gideňizde, geleňizde siziň suratyňyzy alsynlar, ine bular girdiler, çykdymy, ýa yzyňyzdan siziň polisler girdimi, Hä, onnoň nähili boldy muň yzy, şony biz ýaňky şol gapdalyndan daşrakdan wideo alyp dursunlar, onnoňam dogan garnaşlaryňyza tabşyryň, şu biz bilen göni habarlaşyp duran adam gerek. Ýöne siz şo taýda ýekeje-de bikanun sözläp ýa gygyryşyp ýa topulyp şo zatlary etmejegiňizi bize ýazaňyzda-da biziň adymyza çykyş edip Ýazaňyzda biz nä gidýäs diýeňizde siz şony boýun almalysyňyz. Boýna men hiç ýaňky artykmaç, bikanun çakylyklar ýa hereketler etmejegimi boýun alýan men Planaýew plany, nä men şuňa plan ýerde ýaşýan diýip siz şo zatlary edýäňiz. Düşnüklimi? Indi hökümediň nähili bi ol edil göni sizi tutup, basyp beýtirip etmäge o oňa ol edermi, etmezmi ony görebiýeris. Sebäbi biz muny yzarlar durarys. Ýöne adamlar şoňalym boldugyça bularam öz içinden onnoň bi býujet işgärlerini çykaryp, haramdagyň portretçikler suratlary bilen çykyp, Arkadag Şöhrat diýip öňüňizden gabat çykmagy mümkindir. Ine, onam bilmeli. Eger-de ondan soň ýene-de adamlar köpeliberse, onda bu haramdagyň ol Serdar diýilýän oglunyň mara şu wagt Dzýudo federasiýasymy, beýlekimi, şo göreşip ýörenje oglanlaram mara başga eşiklere geýdirip, ondan bu prowokasiýa etmegi mümkin. Özleri topulyp, urşup, gygyryşyp, Aý-o, bular ýöne raýatlar öz arasynda şuňalak ikitaraplaýyn boldular diýip, bassyr-bussyr etmek üçin ony etmekleri mümkin. Her ädim elmydama daşyndan wideo alyň. Bu wagt internet bar. Oň üçin biziň strategiýamyz, syýasy hem-de taryhy strategiýamyz üýtgemeli. Hereketlendiriji güýçler üýtgemeli indi öňki ýaly diňe oglanlar däl otak araňyzda okuwçam bolsun aýal gyzlaram bolsun garrylaram bolsun çykaňyzda bile çykyň şol bäş adam baryp şotady şo rugsat dilände baran diläp barandada şolaňam içinde diňe erkek adam bolmasyn hemme bolsun Näçe araňyzda aýallar biraz şu köpüräk bolsa kemem däl. Şoň üçin biz indi bi haramdagyň diktaturasy bilen eden etdilik bilen biz indi göreşi ýurduň daşyndan ýurduň içine geçirmeli. Ol bir mesele. Onnoňam biziň yzymyza ýurduň içinde-de düşüp ýörler bular, ýurduň daşynda-da düşüp ýörler. Şol biziň yzymyza düşüp ýören, siz ýurduň içinde kim keselli bolsa, olary aýdybilýäňiz, kim hä bi ýaňky häkimlikde işläp para alyp ýöremese, ony aýdybilýäňiz, kim şolary şol ýaňky olaň jaýlarynyň suratyny alybilýäňiz, Millet indi agzybirlik bilen umumy bize habar berip şol hökümede garşy göreş ol bir adamyň iki adamyň ýigrimi adamyň işi däl umumy millet bolup galmaly şoň üçin Abdy aga öz wagtynda kitabynda ýazanynda egerde Türkmenistanyň halky agzybirlik bilen özi parahatçylykly şol ýaňky ýygnaklara Demonstrasiýalara çykyp şony talap etmese, Türkmenistana azatlyk gelmez diýdi. Ýöne welin, biz diňe ýurduň içinde däl, ýurduň daşynda-da siziň kim yzyňyza düşýär? Şolar yzarymyz. Bir müň bir ýüz adam diňe türkde, alty ýüz ellisi hem okuwçyda. Rusyýetde-de şoňalaň. On üç On üç welaýatda, Russiýanyň on üç welaýatynda bäş ýüz okuwçydan bar. Ine, şolaryň hemmesem şolaryň içinde salnan oglan bar. Ahmal bolman däl. Biziň göreşimiziň indi umumy hem ýaňky hereketlendiriji güýçleri üýtgemeli. Diýmek, biz diňe erkek, Aý, ine, men gylyjymy syýrdym diýip barmaly däl otag. O taýda okuwçylaram bolmaly, o taýda aýal-efsadam bolmaly, o taýda garram bolmaly, ýaşam bolmaly, umumy halkyň bardygyny görkezmeli. Sebäbi harambaşy bütin dünýä şol Sanjary görkezende, syn eden bolsaňyz, şolaň içinde sakgally ýaşulularam gygyryp otyr, şolar aýallaram bar, şolaň içinde okuwçylaram bar, baýdaklaram dur. Şuny hiç gaýtalatman läldir. Biliň, hemmäňize men ýüzlenip aýdýan, hemmäňize gaty uly okan haýyştym, hiç özüňizi oýnatmaň. Bulaň niýeti nirede halky büdredip, ýalňyşdyryp, ýene-de Sanjar gurnamak, başga hiç hili niýeti ýok. Şoň bilenem ýene-de otuz-kyrk ýyl dynjak-da, ogluna goýjak, agtygyna goýjak, Men ozalam çalarak düşündiripdim, häzirem şony ýene, ýöne indi biz herekedimiz üýtgýär. Şoň üçin hemme millete, halka, jemagata ýüzlenip, meniň hem aýtjak, hem tabşyrjak zadym, birinjiden-ä gorkmaly däl, bir zady bilmeli. Şo biziň konstitusion hakymyz bar, kanun bar, ol hemme kişä deňdir. Oň üçin raýatlaryň ynsan hak-hukuklaryny nirede depelenýän bolsa, kemsidilýän bolsa, şol ýerde biz siz bilen bardyrys. Arkaýyn bize ýüzlenip bilersiňiz, ýöne kanuny bozmaly däl. Özüňiz ýalňyşmaly däl. Bizden habarlaşyp, şuňa zat biz nä çykjak, etjek diýip, arkaýyn ýüzlenip bilersiňiz. Indi umumy diktatura bilen, haramdagyň edenetdiligi bilen umumy gapma-garşylyk hem informasion gapma-garşylyk, hemem ýaňky öz hak-hukuklarymyzy goramak gapma-garşylygy ýurduň içine geçirmeli. Ýurduň içindäki adamlara-da ýüzlenýän, nä täzelikde bir kaýdan ýene-de ýol açylansoň şoň içine gitjek adamlara-da men deň derejede hemmäňize ýüzlenýän. Halkyň haky bar. Narod imeýit prava. Halal ýola azat ýola atlanalyň-a, atlanalyň.